tũgacoka tũgakũmenyithia maũndũ marĩa matuĩragio nĩ andũ na kinyi na makaga gũkorwo hihi mena mũthingi eh, mwagĩrĩru na rĩu rĩ tũgakĩenjenjera gĩtina-inĩ kĩa maũndũ marĩa monekanaga mena kĩriga na nĩgetha twaranĩrie eh, tuone kana nĩ kũrĩ ũgima wa maũndũ marĩa tũgũcoka tũmenye thutha-inĩ nĩ tũgĩcoka twagĩtuĩria maũndũ marĩa monekaga ta matiganĩirio nigetha tukirorekana hihi ni tukuona uigirĩrĩki kana hihi ni tũgũkũhĩgia we mũrata wakwa na mũrata wa mwathani Ngai akũrathime mũno na wĩke maũndũ ma magegania tabarĩra ĩrĩa twĩrĩgĩte twĩna mũhĩka wa wanjirũ yaragia atĩrĩrĩ jesu aregire kũhikania nĩkĩ na tũgĩtuĩria mũno na tũkĩona itũmi cigana ũna iria ciatũmire jesu age kũhikania na tũkĩona gĩtũmi kĩa mbere kĩrĩa kĩagiririe jesu ahikanie nĩ gũkorwo nĩ amenyaga atĩ mũhuro wa riũa atĩ arĩ ona ta matukũ tũnini wa kerĩ tũgĩcoka tũkĩmenya atĩrĩrĩ jesu arĩ bize mũno thĩinĩ wa maũndũ jesu ndarĩ aido akoragwo e kaperinaumu na kũrĩa galili kũrĩa kũngĩ arĩ bize so

wa kerĩ nĩ kũraika page ĩyo na ngai nĩ ũkũrathima na wĩke maũndũ ma magegania nĩ ũndũ ũcio nĩ ngwenda wakinya ũgagĩtũtũmĩra rũgeithi nĩ tondũ ngeithi cia mũkorwo gwake itihĩtũkagio mũndũ kĩu nĩ gĩkuũ ndakwĩra ngeithi cia mũkorwo gwake itihĩtũkagio mũndũ na nĩkĩo gĩatũma iwe ndakwĩra warĩkia gũkinya geria ũtũtũmĩra rũgeithi warĩkia gũtũtũmĩra rũgeithi na ithuĩ nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nawe thĩinĩ wa tabarĩra nĩ ũndũ ũcio wa mbere nĩ ngwenda ũthigĩrie gĩtĩ gĩaku wega wambĩrĩria gũciamĩta muoyo harĩa hothe ũngĩkorwo arĩ nĩgetha twaranĩrie na mũhĩko wa wanjirũ na tũmenye atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩagiririe jesu ahikanie gĩcunjĩ gĩa kerĩ kana gĩcibaũ gĩa kerĩ nĩ ũndũ ũcio eh, mũhĩko wa njirũ karibu sana thĩinĩ wa mĩtambo itũ mũthenya wa ũmũthĩ na tũgĩkĩambĩrĩria o harĩa wambe ũkĩgeithie mũthikĩrĩria nĩgetha tũkĩambĩrĩria o harĩa twakinyirie

tondũ tũrenda gũthiĩ na mbere na harĩa twakinyĩtie we watwĩroreire we watwaranire na ithuĩ andũ aingĩ nĩ watigirwo aposta timothe makĩyũria nĩkĩ kĩatũma tũrengere ũhoro ũcio nuthu no ningĩ gwĩciria no mathĩna ma mĩtambo no ũmũthĩ ngwĩciria maũndũ mothe nĩ marũmbũiye na koguo nĩ wega tũcoke o harĩa bara nginya harĩa twakinyĩtie

Ee, nwata busy man. Ũguo ti mũndũ ũngĩrwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ mũndũ eh, ũngĩonekire handũ hana o amũbatara ũgateng'era ho o abatara ũkamũkora ho ira na iyo na matukũ atatũ atĩ e handũ e aido aca nĩ tondũ Jesu arĩkia kũhũra randa ciake wĩra ũcio nĩ gũcokire acokire gũtianĩria

katũhe ũhoro rĩu thank you very much thiĩ na mbere na gũcia mĩtambo itũ eh, tũgĩthiĩ na mbere na na kwambĩrĩria harĩa twakinyĩtie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩgetha tũmenye kĩrĩa gĩatũmĩte jesu age kũhikania mũthenya wa ũmũthĩ rĩu mũndũ wa wanjirũ rĩ he point iria twambĩte twambĩte kwaria twambĩte kwaria ũhoro wa atĩ jesu arĩ mũndũ busy na tũkĩmenya atĩ jesu arĩ mũndũ busy tũgĩcoka tũkĩmenya ũndũ ũngĩ tũkĩmenya atĩ nĩ- jesu nĩ amenyaga atĩ ndangĩtũra mũno mũhuro wa riũa na nĩ tondũ ministry ya jesu yarĩ ya mĩaka ĩtatũ na nuthu tu jesu nĩ amenyaga rĩu hihi nĩ ngwenda kũ- tũ- tũmenye atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ harĩ gĩtũmi kĩngĩ thengiũ mũno mũndũ wĩtagwo mũbĩa paul atĩ ngai nĩoĩ ngai nĩoĩ kĩrĩa kĩrĩa gĩtũthĩnagia na ndegũgĩkĩreka gĩtũkĩ thengiũ mũno nake heneri kĩnyanjui arauga atĩrĩ mũhĩko ĩ nĩno- atĩ nĩnora mũno ũthiĩ njimu nĩkwatuĩka mũndũ wa njirũ nĩũrarĩa na mũrĩrĩ ndirakĩmenya nĩkĩ kĩratũma mũkĩone ũguo no nĩ kwenda rĩu tũcoke thĩinĩ wa meciria na ngoro citũ thĩinĩ wa tabarĩra nĩgetha thiĩ na mbere na ũcia mĩtambo ũkĩini maitaga andũ acio angĩ ũgacoka ũkalike page itũ na ngai nĩagũkũrathima nĩ ũndũ ũcio rĩ tũga jesu arĩ busy na jesu nĩamenyete ndarĩ na ihinda inene mũhuro wa riũa nĩ ũndũ ũcio mũndũ wa wanjirũ tũmũtarĩrie hihi no akorwo hena gĩtũmi kĩngĩ eh, kĩatũmire jesu akakũhikania

ũguo tuge atĩrĩrĩ jesu arĩ na skills nyingĩ mũno nĩ ũguo kĩwĩra nĩ- nĩ- nĩ- nĩ arĩ na kĩheo nĩahotanĩire hau na acoka mwena-inĩ wa celebrity Ĩĩ. akorwo arĩ na rũmĩrĩri ingĩ mũno na na na ũrũmĩrĩri ũcio wake wa andũ aingĩ no nginya angekorwo atĩ nĩ arwagĩrwo itarĩ mũndũ thuku athu mũndũ kuma haha athiĩ aringe kĩama ndibei ĩthirĩte handũ nĩguo nanyita ndibei ĩthirĩte agatho- agathondekera athuri ndibei ĩngĩ njerũ makanyua makanyua toka makanyua wega mũno rĩ mũndũ ũcio ũgwĩciria a- amakiria andũ aigana nditiko nanyita ndanyita mũno

Nĩguo no harĩ amwe. Mũrata wakwa mũrata wa mwana nĩ ndĩrakuona mũndũ wĩtagwo ti niĩ ma njamba ici nĩ mwa- nĩ mwageithĩka mwana nyara mũrathime thengi very much sako brarauga atĩrĩ nĩ njĩra nguhĩ mũhĩko arenda kuga jesu arĩ mũndũrũme

jesu ndarĩkia gũta ndarĩkia kũmenya atĩrĩrĩ jesu Ah, hena tũmaũndũ tũingĩ mũno jesu arĩ serem jesu ndarĩkia gũta na arĩ na indo na rĩu rĩ mũndũ wothe ũngĩkorwo ena ũhoti kĩndũ gĩtagwo power ũhoti wa gwĩka maũndũ extraordinary no nginya agĩkorwo ena arũmĩrĩri na mũndũ akoretwo ena arũmĩrĩri ndagaga airĩtu nĩ mendaga gwĩtanio mũno na mũndũ wĩna ngumo

hĩndĩ ĩyo ũiguaga atĩ nake jesu agĩkũra o akĩnenehaga o akĩendagwo nĩ ngai o na andũ na andũ don't think ati andũ acio nĩ arũme tu mathaga jesu no even women were there atumia marĩ nĩguo ahiki warĩa ume nĩ ũyũ ahiki kwani matendete kuona serere

ndarĩ na kũrĩa ainũkaga rĩ ndarĩ na handũ ngĩinũka rĩu nĩ ũragĩciria mũndũ endigĩte mũirĩtu wene acoke amũtware rũnyanjara igũrũ Githĩ nĩ- mũirĩtu ũcio nĩ angĩaritũhirwo maica mau mũno na nĩ ciagera thaa ikũmi na na ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na inya hĩndĩ ĩrĩa twamenya arĩkia kũmenya atĩrĩrĩ jesu onakorwo nĩ athigĩte mũirĩtu wene ndarĩ na wakũmũtwara na ũragio nĩ tũkwenda tũgĩkĩre hinya na ciugo iria ciĩ thĩinĩ wa maandĩko ma eh, mathayo inyanya mwarĩ wa mĩrongo ĩrĩ Thoma, thoma. Nĩ tondũ- nĩgetha twĩkĩre mbũgũ ĩyo hinya tauga atĩ jesu ndarĩ

na nĩkĩo kĩratũma arie atĩrĩ nĩ ibuku rĩa mathayo inyanya mwarĩ wa mĩrongo ĩrĩ reke tũthame nake jesu akĩmwĩra atĩrĩ ngwe nĩ irĩ marima na nyoni cia rĩera-inĩ nĩ irĩ itara no mũrũ wa mũndũ ndarĩ handũ ona ha kũigĩrĩra mũtwe owo jesu nari na hadu agoyera mutwe kiugaito mikengekera kingiagiririe jesu aikania ni undu ucio nindirangena muno ni tondu aukura mundu witagwo cyprian nyambu arauga hamjambo thank you very much na mundu witagwo ani ani kisam arauga tugeithike muno nake mundu witagwo suka magathi na mbere na kuga atiriri uhoro wa hirithia uyu wi thank you very much ni undu ucio eh kiu kiri gitumi kimwe

the first Adam the first Adam na tondå Adamu ahĩngĩcirwo nĩ mũtumia akĩrĩa itunda rĩ nake Jesu nĩ mũhonokia wa kĩrĩndĩ rĩ ndangĩthigire mwana wene Ĩĩ. nĩgetha acokia o ihĩtia rĩrĩa rekĩtwo nĩ first man that is true nä å ndå cio jesu nä angegire kå hikania nä tondå mehia nä må ndå wanja watå mire makagä a Ĩĩ. må ndå wanja agä tå ma andå magiagwo nä kä rumi Ĩĩ. na rä u rä må ndå å yå wa nja rä jesu angäthigire må ndå wa nja rä ndangäarä na ngå rani na må ndå å rä a wa mbere It is true. ũguo rĩ ihĩtia rĩrĩa rĩa mũndũ wa nja ũrĩa waheririo rĩ no rĩngĩathire na mbere na gũthiĩ na na kũgia mũndũ wa mwa rĩu na tondũ eh, mũndũ jesu arĩ a perfect man arĩ the second adam adamu wa mbere ombĩtwo atarĩ na mahĩtia na atarĩ na thĩna o wothe atarĩ na ndosari tondũ arĩ na ũiyũru wa ngai na ahengecirwo nĩ mũndũ wa nja nĩgetha arĩa itunda rĩrĩa rĩarĩ mũgũnda wa edeni na nĩgetha gĩkuũ gĩkĩingĩra kũhĩtũkĩra mũndũ wa nja ũcio mũndũ wa rũciaro rwa adamu rũgĩtuĩka atĩ nĩ rĩrũnyitagwo nĩ gĩkuũ na kĩrumi rĩu nĩ ithuĩ twakiuga atĩrĩrĩ ta nginya haha jesu ndangĩagĩire mũka o mũtumia o ũrĩa watũmire gĩkuũ gĩgoka o ũrĩa okĩte nĩgetha eherie ũhoro wa kĩrĩa arehire thĩinĩ wa mũhũro warĩo ngai amũrathima mũno Sae, mũndũ wĩtagwo su su wanjirũ na mũndũ wĩtagwo mwangi njoroge eh, eh, arĩa wĩtagwo bin big up

tondũ ona gũtuĩka nĩ ũĩ ũhoro ũyũ ũhetwo meciria kana hakiri nĩgetha wĩciragie ĩĩ na no twende tũ- kũhĩtũkĩra rĩrĩ ciugo ici cira- ciraria ciraria nĩ mũndũ wĩtagwo Sue Wanjirũ Sue arauga atĩrĩrĩ ti mũndũ wa nja nĩ caitani mehia nĩ mangoma hau ndinetĩkania na inyuĩ tathikĩrĩria mwarĩ wa ithe witũ nĩ ti mbara twĩ nayo haha no nĩ ndĩramenya atĩ you understand the concept tũrauga atĩrĩrĩ mũndũ wanja nĩwe wahenirio nĩ caitani akĩrĩa itunda

nigetha macoke kuria ngai amambire nigetha makorwo mena dominion makorwo mena wathani makorwo mena hinya na macokererwo ni uthamaki uria ngai amaigite naguo thiini wa mugunda wa edeni ri ni undu ucio jesu no nginya angiavoithire mundu wanja uria wahenirio uria watũmire gĩkuũ gĩkaingĩra thĩinĩ wa mũndũ ngwĩciria su nĩ twanyitanĩra na ngai akũrathime mũno na nĩ ngatho mũno na nĩ ngatho mũno nĩ tondũ nĩ tũrendaga komenti ta icio cianyu Ah, mũndũ wĩtagwo su wanjirũ Su- suzi Ah, komenti ta icio cianyu nĩgetha ũgakĩmenya ti mbara tũrĩ nayo tũka kũrũnga icũrĩ na kũrutana morutani marĩa matarutanagwo nĩ andũ nĩ tondũ hihi meciragia atĩ hihi ti makinyanĩru kana hihi magakorwo onao matiũĩ

nĩ tondũ korwo jesu nĩ ahikĩrie mũtumia ũmwe Ehe, na akĩmũtua mũka ehe, probably ehe. handå hau må ndå å cio nä angioirwo nä andå athana indo Nĩ- nĩ- nĩ- nĩ angĩatu- nĩ angĩatuirwo kĩũmbe gĩa kũnyamagĩrĩrwo nĩ andũ kũnyamagĩrĩrwo nĩ andũ yani mũtumia rĩu wa jesu wa jesu ndũkamanyita o ta ũrĩa ũtarĩ wonaga gũkũ mũtumia wa celeb he koritũ akuagwo nako nĩ andũ tondũ onake amũigagĩra o wĩigĩrĩrĩki-inĩ wa mũndũ

ũguo jesu nĩange aumagarire na matukũ marĩa aumagarire namo tũtigĩrwo mũka twambĩrĩrie kũmũinamĩrĩra ona ũrĩa tũrainamagĩrĩra jesu ĩto ta rĩu rĩ ũngĩrora ta rĩu nyina rĩ nyina wa jesu maria maria ũngĩrora maria

ndini gatagatĩ-inĩ kana kana thĩinĩ wa nyina wa jesu rĩ Ĩĩ. ũreciria mangĩrutĩte ndini cigana harĩ nendo gũkũra nĩ angĩagĩire ndini ĩngĩ ĩngĩaumire gĩtina-inĩ kĩa mũtumia wa jesu we mwene Nĩ hangĩatuthũkire. ũguo gĩgakorwo na kĩu nagio nokĩo gĩtũmi no gĩtumi o kĩngĩ kĩngĩagiririe jesu akahikania Na hau ũnyitithanie, Ĩĩ. hau ũnyitithanie atĩ

ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ o toguo kũrĩ ndini ciumĩte thĩinĩ wa nyina wa jesu Ĩĩ. nĩ hangĩagire ndini yumĩte he nyina wa jesu Ĩĩ. na he mũtumia wa jesu na hagĩa na ndini ingĩ rĩngĩ kamwe kana twĩrĩ tumĩte thĩinĩ wa twana tũrĩa jesu angĩakoretwo aciarĩte ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ jesu kwaga kũhikania nĩ kũmenyerera mũno ũhoro ũrĩa arehete ndũkae gũte mwerekera Nĩ kũnjĩra- Ĩĩ. kũnjĩra nĩguo Ngũrũ gũcio nĩ gũtũ. Ũguo ũhoro ũrĩa Jesu arehete nĩ ũngĩateire mwerekera. Only nĩ anyi associatire na mũhiki ũmwe ona kana hihi erĩ ona kana hihi agererekererie kũgĩa na mũhiki kana mũrata tondũ ũhoro nĩ ũngĩacenjirie mwerekera thengio mũno nĩ ndĩrakena mũno na ngamenya atĩ tũrĩ hamwe mũno na niĩ ndiĩ mawoni maku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Ah, mũthuri ndiamenya kana no mũririkane etagwo joseph wawerũ arĩ producer haha wawerũ ĩĩ atũraga mwena ũrĩa wa mũrĩmo eh, etagwo kanyingĩ nä oretwo joseph wawerå aranjä ra atä rä ä yo ndereti nä njega nä yangenia må no na agatheka må no mbenda mbenda amani

nĩkĩ kĩagiririe ahihi aikanie twakĩona itũmi ciothe iria twambĩrĩirie gũkũhe kuma last week na nginya ũmũthĩ nĩ twathiĩ na mbere na gũkuongerera o itũmi oro ingĩ na no tũrathiĩ na mbere na gũcaria itũmi ingĩ iria ciagiririe akahikania tondũ gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wekirwo nĩ Jesu ũtarĩ na mwerekera na gũtirĩ ona ũmwe ũtarĩ na gĩtũmi ũhoro wa ciama iria ciothe aringire o kĩama gĩothe kĩarĩ na na- na gĩtũmi gĩakuo thĩinĩ wa ũrutani wa jesu warĩ mũritũ mũno na o ũrutani warĩ na gĩtũmi kĩaguo na nĩkĩo gĩtũmaga ũigue ciugo iria ciaragio nĩ jesu ciaragio nĩ jesu nĩgetha iringithanie ũhoro ũrĩa warĩ ho hĩndĩ ĩyo na ũrĩa wĩkuo ũmũthĩ ũguo na ũthomaga thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro ciugo iria jesu araririe ũkaigua ta araririe ira ndono cia mundu itagwo murika mwizi ni ndirakuona murika mwizi arauga ati gethikai muno mutumia we cio mchezo andu twatigireire mundu witagwo mundu wanyu ukiuga atiriri o ta uria hihi we ugiagwo ni mutumia na ni o ta uria hihi ngigiagwo na mutumia ugikinyia ndereti io hau korwo no uririkane wega muno atĩ nĩ tondũ twaragia tũkaria riri hihi no ko mũtumia wa jesu rĩ nĩ- nĩ- nĩ angĩagiririe jesu akorwo eh, eh, eh, eh, eh, committed kana akorwo focused thĩinĩ wa mission yake Ah, ta rĩu rĩ Ehe, we ũrĩa mũgianaga na mama ehe, na niĩ ũrĩa tũgianaga ehe, eh.

ya kũhingia mission ĩrĩa Jesu arĩ nayo. Jesu arĩ Ngai kũringana na ibuku rĩa Johana ĩmwe ĩkauga atĩrĩrĩ, na o kĩambĩrĩria ũhoro arĩ kuo, naguo ũhoro ũcio nĩguo watũmire thĩ- maũndũ mothe makagĩa, nĩ tondũ thĩ na igũrũ yombĩtwo nĩ tondũ wake, na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe kĩagĩire we hatarĩ ho. Na rĩu nĩ tondũ nĩ arekererio oka e mũndũ-rĩ, abatithio nĩ johana mũbatithania na acoka ambĩrĩria thĩinĩ wa mission yake ya mĩaka ĩtatũ na nuthu nayo mĩaka ĩno ĩtatũ na nuthu jesu ndagĩa- ndanagĩamũka na thĩna kĩrĩa gĩatũmire akaga kũgĩa na mũtumia Kĩmwe- muoroto eh, nĩ- nĩ- muoroto nĩ ũmwe o ndakae kũ divert mission yake akaremwo nĩ gũtwara igongona rĩake mũtharaba-inĩ akaga agũkinyia igongona rĩrĩa atũmĩtwo nĩ ithe nĩgetha atũkũre na nĩgetha atuĩke mũhonokia wa kĩrĩndĩ angĩhapeni ahutie mũhĩ mũtumia ndangĩakorirwo na ũtiganu na adamu kũrĩa mũgũnda-inĩ wa edeni ndiĩka nĩ mũrani understand ndangĩakorirwo na ũtiganu na adamu na adamu rĩ eh, nĩ agire kuona mahĩtia make akĩona mahĩtia ma mũka nĩ ũndũ ũcio jesu kwaga gũtuĩka atĩ nĩ arahikania nĩgetha ndakae gũcokera ihĩtia rĩrĩa rekirwo nĩ adamu

o gatagatĩ-inĩ ka ndereti ĩno na nĩ tondũ nĩ tũgũkorwo twĩna maũndũ mangĩ maingĩ mũno na nĩ thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũrĩkoragwo twĩ namo nĩ njũĩ nĩ tũkũmaria mũno na thĩinĩ wa maũndũ marĩa tũkwaria mũno thutha ũyũ rĩ nĩ njũĩ nĩ tũgũteithia andũ aya kũringana na ũrĩa jesu okĩte tũtanakinya hau ũguo ha kĩrĩa gĩatũmĩte akaga kũhikania tondũ hihi he mũndũ ũngĩkorwo e harĩa na akorwo hihi ndarĩ aramenya wega mũno mwerekera wa ndereti no mwerekera wa ndereti tũtirĩ tũrauma mũtharaba-inĩ tũtirĩ tũrauma thĩinĩ wa ngai na gĩtũmi gĩake na makĩria tuoka thĩinĩ wa ũhonokio rĩ nĩ tũrenda gũcaria gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte kana tũrenda gũkũruta maũndũ marĩa ũtarutagwo kũu kũngĩ na nĩgetha ũgokaga haha tũgakũruta

jesu nĩ mũndũ responsible na mũndũ wothe responsible na nyambe ngwĩre ũndũ ũmwe mũndũ wothe responsible nĩ endetwo nĩ andũ nĩ ũndũ wa mĩkĩre yake ya maũndũ ũguo jesu ndarĩ kĩgũta tũkamba tũkamenya arĩ na kothi nĩtũmenyi nĩtũiguire hau tũgacoka tũkamenya atĩ arĩ na hinya extra wa kũringa ciama naguo hinya ũyũ extra wa kũringa ciama nĩ wagucĩrĩirie andũ ngiri nyingĩ mũno mamũrũmĩrĩre nĩ tondũ eh, ndũkagwĩciria ti kĩama kũrũmĩrĩrwo nĩ andũ eh, ngiri ithano arũme atheri mategũtarwo atumia na ciana werũ-inĩ mĩaka ĩyo na nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ ũrageria andũ ikũmi a a gũkũrũmĩrĩra kĩama kĩa kĩa merry go round kĩa andũ ikũmi nĩ kĩrakũrema nginya mũrumanage

marĩkia gũkaga harĩa rĩ hau nĩho ũhoro wambagĩrĩria gũthundũka nĩ ũndũ ũcio ngagĩkena mũno nĩ tondũ waku wa wa gũtũthikĩrĩria na nĩ tondũ wa mbere wa gũthiĩ na mbere na ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ nake mũndũ wĩtagwo eh, mere mere mere sami arauga kabisa sana god bless you na ngai agwĩke maũndũ mega mũno mahinda marĩa ũgũthiĩ na mbere ah, na gũthikĩrĩria ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ njĩtagwo thuku wa thuo mũkũyũ wa mbariambu kana ngetwo apostle timothy arĩa manjũĩ makĩria kagĩũka na mũndũ wĩtagwo mũhĩko wa wanjirũ nake nĩ agũgũtarĩria macio mangĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũthegea kana hihi gũthegera maũndũ marĩa hihi monekanaga mekĩria na ti atĩ twĩ mũico na tiatĩ twĩ mũthia na nĩ tondũ nĩ ciakinya ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na inyanya nĩ wega tuge ũhoro tũkinyie ndereti hau ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ tũrĩkoragwo nawe kaingĩ na kaingĩ na ngai nĩ arĩkũrathimaga nĩ ũndũ ũcio mũndũ wa wanjirũ nĩ ngwenda warĩrie mũthikĩrĩria ah, na mũndũ ũngĩenda hihi gũtũhũrĩra thimũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0725017249 okĩo ndakũigĩrĩra hau na hĩ- hĩndĩ ĩyo nĩ tũgũcoka twaranĩrie na ndũkahũre thaa ici ĩyo nĩ ũkũhũthĩra na whatsapp wenda kũria kĩũria nĩ ũkũria na ya mũhĩko wa wanjirũ eh, gũkũrehera oro rĩu haha namba ya mũhĩko wa wanjirũ nĩ ũkũnjĩra eh, 07 eh, 24 840 eh, 840 652 Ah, namba ya mũhĩko wa njirũ nĩyo yo ĩrauga ya ũngĩenda kũhũrĩra mũhĩka wa wanjirũ nĩ 0724840652 wamũhũrĩra ona thaa ici nĩ ekuoya nĩ ũkũmwarĩria nake na whatsapp na ona nginya ũngĩenda kũmũhe mpesa 0724840652 nĩ ũndũ ũcio ndĩrenda ũgeithie mũthikĩrĩria eh, eh, nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũrĩkia tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ

nĩ ũndũ ũcio rathimo nĩ ngai mũthikĩrĩria wakwa na nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũkambagĩrĩria o nawe oro hau na ngai nĩ agũkũrathima na wĩke maũndũ ma mega nĩ ũndũ ũcio ũngĩenda kũhũrĩra mũhiko wa njirũ namba yake ya thimũ nĩ 0724 52 otoguo ũramuona na ngai nĩ agũkũrathima mũhũrĩre mwaranĩrie na no akũrute makĩria nĩ tondũ thiorongĩkarĩ Eh, sawa ngai akũrathime na wĩke maũndũ mamagania nginya hĩndĩ ĩrĩa tũgacemania hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ah, ota ĩno ngai nĩ agũkũrathima na wĩke maũndũ mamagania nĩtũnane hĩndĩ ĩngĩ ngai agwĩke maũndũ mega good day